भारत कार्टून नेटवर्क पर देखने हेबै कि बेचना के चक्कर में कते बेर पानि पानि भेला माधव जी एहि बेर बेचना हुनका खुश करऽ दुआरे नोत देवऽ ला जा रहल छनि देखियौ की भेलै पिछला बेर हमरा चलते बैंक में गिरहत का बहुत बेजती भ गेल छलनि से एहि बेर हुनका हम नोत दऽ कऽ मोन खुश कऽ दै छी गिरहत गिरहत छियै के छावर मलकाइन हम बेचन तू काज हँ गिरहत कतऽ छथिन एखने तऽ इम्हरे छलथि है देख लियौ इम्हर उम्हर बेचन तू की करे छ त फेर कोनो झगड़ा फसाद लऽ के लायक मालिक लग ए तोरा हरदम उल्टे सीधे दिमाग चलैत रहै छ कखनो निको तऽ सोचल कर बेचन तोरा बारे में हम नीक की सोचबा पछिला बेर तू एलहक बैंक में मालिक के बेइज्जत करा का मालिक चार दिन नहीं सुतला हुनका कतऽ सुतैत कतऽ बैसैत छाने पर सब किछु करे है तो वही दुआरे तो हम एलो है हम गिरहत कतौ के छियन जे कतौ छथिन गिरहत गिरह तोरा से भेंट नहीं करथुन नहीं तो उनका डॉक्टरी इलाज करऽ पड़ते अरे नहीं हो एहि बेर हुनका हम तंग करे ले नहीं एलियन हँ नोत दै ले आयल छी अरे तुरी के नोत ले कुर्सी पर बैस की बात छियै आइ बेसी इज्जत दऽ रहल छ ओ बेचन हमरा एकटा बात मन में छले जकरा अपना खाय के औकात नहीं छे से नोट देवा ले लिए हे हमेशा कटाच करे से बाज नहीं आबै छ नहीं हो सिर्फ जानकारी ले पूछने चलिए है तू जानकारी नहीं ला गिरहत कत छथिन से बताब मालिक इम्हरे कतौ गेलखिन है पैसा न अबिते हेथिन एखन नहीं नहीं हम जाए छी हमरा बहुते काज है एखन तो लेकिन देख चान एकटा बात कह सिर्फ मालिक के टाके नोत हाँ, तोर कहे के भाव हम बुझ गेलिए ठीक छे गिरहत संगे तू हूँ आबि जाइए कोनो कोनो काज ताज हेतौ सेहो कहि दिहे कह देबो हम टाइम तऽ नहि है हमरा लग लेकिन तैयो कर की हो बेचन आइ मुस्कुराइत आबि रहल छ की बात छै सब दिन तऽ मुंह लटकाए के चलै छला है गिरहत अहीं कोई ठाम तऽ गेल छलहुँ हन की बात हौ नोत दै लए तू आ नोत की बात छै हौ गिरहत हमरा लेल एहिसँ पैघ खुशीके बात आब की होइके चाही जे हमर बेटा आइ बोर्ड पास केलक है झुनझुनवा दसवा पास कऽ लेलका अपने से केलका है कि ओतो किछु लऽ दऽ कऽ करल हके नहि नहि नहि नहि गिरहत एहन बात नहि छै नओ सालसँ ओ फेल होइ छलै ई दसमी बार ओ दसमा पास केलक बड्ड खुशी के बात अबै छिय यौ मालिक बेचना आयल छलै हाँ भेटल छलै हमरा रास्ता में तऽ अहाँके तऽ पता चलिए गेल हैत तऽ जाउ आब से जमीन फाँकि लिअ आ साँझ तक तऽ अहाँ अन्न पानि किछु नहि छूब अपन घरके से तू की बाजि रहल छै यौ मालिक पछिला बेर जे डॉक्टर साहब के ओहिठाम से बरियाती लए कहि गेल रहे तहाँ तऽ तीन दिन तक अहाँ अपन घर के अन्न नहि छुलहुँ तू बरियाती के खान पान आर बेचना के खान पान के एके संगे जोड़े छी यौ मालिक नोत तऽ नोते होइ छै अहाँके तऽ नोत के नाम सुनते देरी पेट में गुर गुर गुर गुर होमऽ लगैया ठीक छै ठीक छै बुझलियौ तोहर गप के कनी जो एकटा काज कर छागर के कनी हरियर घास खुआ दही कोन छागर कोन छागर के की मतलब छागर तऽ लऽ गेल ओ डिटोल वाला कहै छला बाकी उधार नहि देब तऽ अगला हफ्ता आबि कऽ गायो खोल कऽ लऽ जायब रे पवित्रा तोरा रहे डिजिटल वाला छागर खोल के लऽ के चल गेल दरवाजा पर से यो मालिक बात तऽ एना करै छी जेना खुआ पिया कऽ हमरा पहलवान बना देने छी हालत एहन भऽ गेलै कि डीह टोल वाला हमरा छागर जकाँ रस्सी में बांधि कऽ लऽ कऽ चलि जैते हम चलि जैतहुँ की जो ठीक छो कनी गाय के सानी दऽ देगा गाय के नाम पर मोन पड़ल मालिक ओकरा तो हम बेच दिलिए अरे तू गाय के बेच देलही की रख लेतिए अगला सप्ताह अबते आर गाय के छागरे जकाँ लऽ कऽ चलि जैते रे पवित्रा तू हमरे अन्न खा कऽ आ हमरे थारी में छेद करै छै यौ गिरहत एना कहै छी जेना अहाँ हमरा तऽ एक शेर चाउर के भात डेली खुअबै छी ई दूटा रोटी पर तऽ पूरा दिन भरि हमरा काज करबै छी रे पवित्रा पहिले तू तरकारी बेच देले ओकर बाद गाय बेच देले तोहर जे यह दिन रहतो ने त एक दिन हमर घर द्वार बेच देबे यौ मालिक ई सब छोड़ू बेचना जे नोत दऽ गेलै ओकर तैयारी करू रे पवित्रा तोरा नोत ले पड़ल छौ हमरा त जान आ पगरह में अय कि हमरा संगे साँझ में की है पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल एहि कार्टून के अगला भाग बहुत जल्दी आबि रहल है तो अपने सबसे नम्र निवेदन है एहि वीडियो के लाइक करू कमेंट करू आर बेचना आ माधव जी के नोक झोंक देखक लेल चैनल के सब्सक्राइब करू लाइक करू आ शेयर करू आ बेल आइकन के दबेनाइ बिल्कुल नहीं बिसरबै जय मिथिला जय मैथिल प्रणाम